Ай-ай-ай-ай-ай. Әмма да озакка сузылды инде бу ремонт, ә. Кайчан бетә соң инде бу? Әле кичә генә штукатурка ябыштырып киткәннәр иде. Инде тагын кубып төшкән. Ай Алла җана. Туктыйсыңмы инде юкмы, пожалуйста, туктат инде. Колакларына кереп, ашказаннарын әйләндереп бетерде бит инде. Эшләргә невозможно. Ай Алла җаны. Ул мин әйтәм, Мисырдагы пирамидаларны ничә гасыр элек төзеп куйганнар? Юк, торалар да торалар, торалар, торалар. Кубарылмый бит. Ул мавзолейда ята безнең Ленин. Ничә елдан бирле мавзолей яши. Тора да тора, тора да тора. Юк, җимерелми. Ә бездә плитка ябыштырып китәләр, штукатур итеп китәләр, бәттә кичек кенә. Ишелә төште. Вот син аны. Ну, бу ремонт дигән әйбернең бер яхшы ягы булды, конечно. Главврач үзенә атаң башы кадәрле телевизор алып куйды, карагыз әле. Нәкә үзе булмаганда шушы телевизордан нәрсәләр күрсәтәләр икән? Баскалап карыйк әле кнопкаларны. Так. Кая шуны җибәрә торган? Ага. Ага. Ишмичә, яңалыкла. Яңалыкла иде. Нәрсәләр сөйлиләр? Так. Хәерле кич. Исәннәрмесез? Эфирда яңалык. Яңалык бар.
Ватмада районыбыз башлыклары президент каршында отчет тотты. Шул җыелыштан кыскача репортаж. Нага нага нага нага.
Опа, безнең глава бит бу. Добрый день, Рустам Нургалиевич, министры и гости республики.

Э, больницы работают в штатном режиме. Уф, үлем, уф, үлем.
Президент кадәрле... Сүндереп куйма шуны, сүндереп куйма әле. Президент кадәрле президентны алдалап утыра бит. Кара әле син ана. Ялган бол син, понял? Ялган бол. 15 ел буе шушы больницада эшлим. Ник безнең главаның бер аягын атлап шушында кергәне булсын? Аллаһу Тәгалә кәем. Кертә әле шул главаны безнең больницага бер генә мәртәбә. Күзләренә тутырып кына карыйм әле шул хайванны. Офигеть! Әллә ишетте инде. Ат дурак моны чакырган чулучы бер капчак су сораган булсам. Исәнмесез, Раушан Байранович. Салам.
Ага.
Кара әле.
Әу. Главврачка шалтыратам, шунда телефон алмый. Соң главврач бит Италиягә китте ял итергә. А, ә син кем? Мин аның заместителе.
А, сәлам.
Исәнмесез?
Карале.
Эш авыртып китте. Әйе. Менә иртә белән Франциядән кайткан гөмбә белән Австралия конгрессыннан ясалган рулет ашап куйган идем, име? Әллә килешмәдеме шунда?
Килешмәгәндер, конечно. Район халкы ипи белән тоз белән туклаганда көнгерә ите ашап яту, конечно, килешми инде. Нәрсә? Мин әйтәм, сукыр эчәгесе түгел микән дип. Сукыр эчәгесе. Сукыр эчәгесе түгел микән? Куркынычмы соң ул?
Бу Раушан Баярович бик куркыныч, бик куркыныч әйбер, бик страшный авырту. Сон давай эшлә инде берәр нәрсә. Хәзер борчылмагыз, ярыймы?
Утырыгыз, нервланмагыз. Амбулаторный каршкагызны тутырабыз да, барысын да тикшерәбез хәзер. Безнең иң яхшы больницаларның берсе, бер дә борчылмагыз. Э, Килгәч, кулларны да җуып алырга кирәк. Кая кулларны чайкап була? Әнә шунда почмакта чайкап алыгыз, ярыймы? Ага. Ай, ай, нинди хәл инде монда. Бөтен җирдә тузан, ишекләр пычрак. Соң Раушан Байрныевич, бездә бит больницада ремонт бара. Ремонт? Әйе.
Менә ансы әйбәт.
Ремонт ул әйбәт. Күптән барамы инде?
Юк, әле генә башланды, 15 ел элек.
А,
нормально, 15 ел әле әйбәт ул. Главный гомер буе бармасын ул, гомер буе бармасын, әйе. Карагыз әле мин әйтәм, Раушан Баярнович. Әйе. Ул ремонт дигән әйберне бераз тизләтеп булмас микән? Соң мин глава гына бит. Глава гына. Менә өстен нәрсә дип әйтәләр. Менә шулай була. Аңлашылды. Әйе. Аңлашылды.
Кая соң сезнең монда раковина? Соң әле раковина куярга өлгермәделәр. Ә, кулны кая җуырга? Әнә түшәмдәге тишекне күрәсезме? Әнә шуннан тамган тамчы белән чайкап алыгыз инде, ярыймы? Ага. Ага.
Салкын икән бу. На, салкын дип, кояш чыккач җылына ул ашан бәйрәм. Зато бушка.
Как бушка? Соң яңгыр суы бит ул. Яңгыр суы бушка бит ул табигатьнеке. Не положено бушка. Иртәгә документларыгызны җыеп, минем секретарь янына килерсез. Ник, ниһаять, больницага су кертәбезмени? Менә бу тамчыга иртәгә счетчик куябыз. Бушның әти-әнисе үлде ул. Хәзер бушка бер нәрсә дә юк. Аңлашылды.
Карагызлар, Раушан Байранович, безнең тегенә форточкада туда-суда җилдә уйнап йөри. Ансын нишләтәбез? Ансына да җай табылыр. Бөтенләй шашын түләргә кирәк бүгенге дөньяда бу тормышта. Ах, яшли.
Сукыр шәгесен нишәтәбез, әйе. Хәзер тикшерәбез, бер дә бушылмагыз, утырыгыз. Нерваланмагыз әле, бөтен чир нервадан бушылмас. Ну, анализлар бирергә кирәк булачак. Анализлар. Анализлар. Ну, теге инде гади, сидек. Ага. Кал. Әйе, ком. Ә, бар, бар, алар бар, анализлар бар. Аларны әзерләп хатын тутырып җибәрде, монда. Шулай ук менә.
Әйе, бар.
Шырпы кабыза. Нәрсә бар?
Аңладым. Аңладым.
Боларны инде тикшергә лабораториягә җибәрәсезме? Соң Раушан Баярнович, лабораторияне ике ел элек үзегез явып, спирт завод ачып куйдыгыз бит. әйе шул әйе аны кире ябып булмый бит инде аның акчасы әйбәт керә бит боларны ничек тикшерәсез бер дә борчылмагыз боларны по методике красильникова тикшерәбез то есть минем методика буенча ярыймы менә карап торыгыз алдык сезнең шушы банкыгызны минем бар стенд монда барысы да язылган барысы да күрәсезме Менә Ага. төсенә билгеләп куелган. Хәзер мин менә шулай чагыштырып карыйм. Кайсына туры килә? Шулай була инде. Ага. Ага. Менә соңгысына туры килде. Димәк, анализыгыз начар. Начар? Әйе. Кара, яхшыртып булмас микән? Берничә дә булмый.
Методика шулай тәтә. Анализыгыз начар. Әйе. Хәзер әйдәгез инде болай иттерәбез. Хәзер кан алырга кирәк булачак.

Кан ага. Шуннан?
Димәк, әйбәт. Сиптереп аккан булса, давлениегез күтәрелгән булыр иде.
Акмаганнарда буламы? Акмаганнары да була.
Эчкә суырып алганнары да була. Бу хакта инде тромба дигән сүз, насослар дөрес эшләми дигән сүз. Ә, Соң минем кан хаман да ага? Ансы бик җайлы гына болай иттерәбез, ачыгыз авызын. Опа, менә шулай. Менә шулай иттереп, кан хәзер циркулирует итеп утыра, менә шулай иттереп, ярыймы? Җайлап кына утырып торыгыз. Так, аңлашылды. Һәм инде Менә шулай. Әйе. Хәзер иң начары, иң әшәкесе калды. Шырпы кабы. Так. Шырпы кабын ачып җибәрәбез. Ана көңгерәләр чыгып йөргәнде малай. Бер сортына бер сөйгерә. Алла шунда безнең бер якын дустыбыз бар. Киләле монда. Кил монда. Ага, син килдеңме? Опа. А, нәрсә соң бу? Бу тирес корты.
Тирес каты, күрәсезме, шырпы кабы яна килә. Ага. Димәк, исәйбәт. А, менә бит.
Исәйбәт. О, кире борылды. Кая китте?
Кирегә бор, кире килсен. Я, кирегә борып булмый, хуҗа ничек дип әйтә, шулай болай Раушан Байрамович. А, бөтенләй сикереп качты. Димәк, шырпы кабадан начар дигән сүз алып куегыз. Булмады, так икесе. Начар берсе әйбәт дип язып куябыз хәзер барысын. Ә, нишләтәбез инде хәзер сукыр чәгесен?

Урнашырга төшмәккә ия. Аякларыгызны күтәреп куегыз. Болай теге наркоз буладыр бит. Алайса мин куркам наркозсыз беренче тапкыр операция. Әлбәттә наркоз була.
Беренче категорияле анестезиолог бар. Шулаймы? Хәзер чакырып чыгам.
Шөйләп бер әзерләнеп утырыгыз, ярыймы? Борчылмагыз, бердә борчылмагыз. Хәзер. Кем әле? Анестезиолог.

Ничек? Җо, җаным, исәпләнем. Әйе, шуннан.
Голова булгач, монда чүкеч белән ярамый.
Нишләтәбез? Ха, кувалда алып керәм. Давай.
Нинди кувалда? Мин вообще-то голова этого района ха шалтыратам главврачка барыгыз да уволят. Хирург бармы монда җирдә бар? Нервламагыз, бөтен җир нервадан, бер дә борчылмагыз. Менә дигән хирург бар, ха чакыртам, ярыймы? Хәзер чакыртам. Бар әле, бар, хирургка йөри, бар, чакырып кер әле хирургны, тиз генә. Әйдә, бер дә борчылмагыз, барысы әйбәт булачак, менә шушында. Хөррәр! Барысына чистартабыз, ярыймы?
Хөррәр!
Фамилиясе кем әле аның? О, ялла!
Плотников, Плотников исемдә калды. Нәрсә кычкырасың? Бөтен урысны эшкә тыгып утырды да. Менә минеке ичмасам.

Оторвал нас от важных политических дел. Так, так, хөрмәтле коллегалар. Кая китте ул? Монда мин, монда бар ул. Монда бар ул. Хөрмәтле коллегалар. Безне каршыбызда Раушан Байрон иҗаты. Глава Маташтинского района. Шуннан чыгып, бер генә сорау. Нишләтәбез? Як, як, як, як, як, мин головачым бармакка, бармак та тукмыйм. Басы кисәт килми мин, мам, кисәт килми. Правильно, правильно.
Ятсын. Ятсын. Ята торгач, катар әле Алла бирсә.
Да, да, да, безнең өчен бер әйбер эшләгәне юк шулай бит, безнең Туктагыз әле, туктагыз әле, туктагыз әле, хөрмәтле коллегалар. Сез мине аңлап бетермәдегез. Ул безнең өчен бер нәрсә дә эшләмәгән. Ләкин без аның өчен нәрсәдер эшлик.

Әйдәгез моның алайса аякларын кисик, җәяү йөрсен.
Правильно, правильно.
Аякларын кискәч, ничек җәяү йөрсен инде ул? Аңра. Правильно.
Алайса әйдәгез аны, алайса давайте алайса кулын кисик. Дөрес, правильно. Кулларын кисик. Кулларын кискәч, ул бит Руль тоталмый, ә җәяү йөри ала. Ох! Юк, кисәм мин, кисәм, давай кайсен кидем, давай, давай. Әй, туктагыз.
Туктагыз. Миндә тәкъдим бар. Әйдәгез эшне ЖКХ системасына башыйк. Ох, ничек була, ничек? Ничек? Нәрсә суын үзәбез мәллә?
Наоборот, кертәбез. Ә!
Җылы су.

Кыскартыйк та халыкка таратыйк. Акча, акча, акча, акча.
Йоклайны, йоклайны, нәрсәне йоклайны. Тотайны, сукмайны, дурак калдырасың бит хәзер, син нәрсә? Болай да акыллы түгел инде ул. Акыллы гына бар район больницасына дәваланырга йөрми. Алар чит илгә бара, Израильгә, еврейлар. Тотасана, коллегалар, әйдә болай иттерәбез. Сукыр ишәгесен кисеп ыргытабыз да, кайтарабыз да җибәрәбез. Правильно.
Наконец-то, наконец-то, нәрсәдер кисәргә куштылар. Давайте кисәм, кисәм, кисәм, әйдә, әйдә, әйдә. Так, нәрсәдер кисәргә әле? Сукыр эчәгесе.
Ай, сукыр эчәгесе кисәм, бахым кисеп атам, так. Сукыр эчәгесе нәрсә була ул? Вот надар инде синеме. Кишка без глаз була. Сукыр бит ул.
Кишка без глаз? Ни куясы монда ул кишка без глаз?
Кайда күз юк, шунда кишка инде. Монда күз баста гына. Лак, значит, башның бу ягы тулысынча сукыр эчәгесе. Менә моннан кисәргә кирәк.
Тынычланыгыз. Кисә барга ток сукыр эчәгесен. Була. Менә моның кадәрне булышкан.
Менә болай.
Кая ни? Күрсәтегез әле миңа шуны. Нәрсәне?
Сукыр ишәгесе.
Сукыр ишәгесе.
Ничесе сез? Ничесе сез?
Нефть кәшәт итәбез.
Нинди нефть? Бар әле, бар. Сукыр ишәгесен ашауга берәр нәрсә алып кил әле. Голова сорый, голова, голова сорый. Бар алып кил. Хәзер булачак яңгыр Раушан Баярдович, бер дә борчылмагыз. Һә булачак. Менә моның кадары булып үскән. Өч көн, өч төн буе барды операция. Шулай ук мени? Әйе.
Миңа бик тиз булган шикелле бу. Әмма дә каты ардырды Раушан бай эш күрсәгез иде. Әйе.
Моны хәтле булган. Менә менә хәтле булган.
Ах ти.
Мәгәр, мәгәр сукыр шәгәр.
Соң нәрсәгә селкенәсең ул?

Безнең район больницасында унбиш ел буе ремонт бара бит инде. Эшләми бит ул. Болар строительләр, Раушан Байронович. Кладчик, плотник һәм маляр.
Әле бүген